Şu internetdaki dilimiň çägi dünýämiň çägidir diýip alsak. Şu wagt türkmen diline çeşme döredýän internetde ýazýan bir iki eliň barmagyny geçýän däldir aktiw görnüşde zat paýlaşýan. Özlerini dil polisiýa ýaly alyp barýanlar bar ýaşlaň arasynda. Her kim söýgüsini gözleýär, her kim. Sen bilen bir adam ylalaşmasa-da, sen hökman şoňa medeniýetli, hormatly hasaplanan jogap bermekde. Salam ýoldaşlar, Saglygyň gel gürleşeli podkastyna hoş geldiňiz. Biz bu ýerde okyjylarymyzyň gyzyklanýan wajyp jemgyýetçilik meseleleri barada sada dilde düşündirýäs we ylmy düşünjelere esaslanýan gürrüňdeşlikleri alyp barýas. Men Aýnabat, Saglygyň redaktory. Ýigrimi birinji fewral Halkara ene dili güni. On ýyl bäri Saglyk türkmen dilinde maglumatlardyr materiallary döredip gelýär. Biz syn edýäs welin, psihologiýa, psihiki saglyk, adamyň seksual we reproduksiw saglygyna gezek gelende, ýaş adamlarymyz dil ugrundan kynçylyk çekýärler. Meň pikirimçe, adamyň içki dünýäsiniň inçe duýgularyny suratlandyrmak üçin döwrebap maglumatlaryň, kitaplaryň we terminleriň ýokdugy ýa-da seýrekdigi sebäpli ýaşlaryň arasynda psihologiýa barada asla gürrüň edilmeýär ýa-da olara ýagdaýlary öz ene dillerinde düşündirmek kyn bolýar. Bu on ýylyň içinde ýaşlaryň öz jynsy organlaryny köçe dilinde kämahal kemsidiji dilde atlandyrmagyny azaldyp, medisina taýdan dogry dili ulanmaklaryny gazandyk diýip bileris. Muny okyjylardan gelýän hatlar tassyklaýar. On ýyl mundan öň, okyjylar köçe dilini ulanyp hat ugradýardylar. Ýöne indi aglabasy saglykda berilýän terminleri ulanýarlar. Men muny jemgyýetimiziň sowatlylygyny ösdürmek ugrunda uly bir üstünlik diýip hasaplaýaryn. Şeýle-de bolsa, dil diýlen zat diňe saglyk dilini öz içine almaýar. Adam dil bilen dünýä akyl ýetirýär, özüni başgalar tanaýar hem-de geçmişini öwrenýär, geljegini gurýar. Adamzadyň ösmegi we özgermegi bilen dil hem özgerýär. Biz dünýäniň öňdebaryjy dilleri bolan iňlis, fransuz ýa rus dilleriniň her gün özgerip durandygyny we olara her gün täze sözleriň, terminleriň goşulýandygyny görýäris. Ol dilleri gürleýän adamlar hem islendik tema düşünmäge we düşündirmäge ukyply bolýarlar. Ýöne türkmenleriň arasynda köp temalar barada pikir alyşylmaýar ýa-da başga dillerde alyşylýar. Bu ýagdaý biziň dilimiz barada näme habar berýär? Biz hem ene dilimizi ulanmaga, goramaga we ösdürmäge tijenýäs men? Bu soraglara jogap agtarmak maksady bilen Halkara nedeligini mynasybetli türkmen internedi bilen gyzyklanýan we ony ýakyndan synlap gelýän Azat bilen söhbetdeş boldum. Azat şul çytadadan başlasak-da. Awstriýa-britaniýaly filosof Lýudwig Witgenşteýn Dilimiň çägi dünýämiň çägidir diýip belleýär. Witgenşteýniň bu jümlesini häzirki döwre kybap getirmek üçin diňe ýekeje söz goşmak ýeterlikmikä diýýän. Şu internetdaki Dilimiň çägi dünýämiň çägidir diýip alsak. Sen şu jümle bilen ylalaşýamyň? Näme üçin? Aslynda her kimiň öz ýaşaýan dünýäsi bar. Dünýä diýemizde fiziki dünýämiz däl-de, içki dünýämizem muň içine girýär. Her kim öz jemgyýetiniň içinde ýaşaýan dünýäsi, dostlary bilen öz dünýäsi bar. Onsoň ýaňky ulanýan dilem. Indi netijede bir dil öz dünýäňi aňlatýar-da. Sen şo dil bilen pikirlenýäň, şo dil bilen medeniýetiňi ýaşaýaň, şo diliň getirýän sözleri bilen, şo diliň getirýän kulturasyny sen özüň ýaşaýaň. Şoň üçin dogry şoň aýtýany, indi ýaşlaryň hem e, köpüsinde internetde bolansoň, e, olaryň eýem identity, şahsyýet nemesi hem üýtläp barýar-da, e, internetiň üsti bilen. Şoňa görä hem adamlaryň indi birazajyk dünýäsi hem üýtläp barýar. Sen ne bellediň, sen diýdiň, hawa, biziň hem türkmenistanlylar üçin hem internet şolaň dünýäsine girýär-de, her gün gündelik durmuşyna. Indi şo taý giremde, men iňlisçe gürleýän bolsam, gaty kän maglumat bar. Ýöne ine Türkmenistandaky türkmen dilindäki maglumatlar, şoň çägi nähili, darmy şol, azmy maglumat, känmi? Nädip häsiýetlendirip bilersiň? Beýlekiler bilen deňeşdireňde, türkmen dilindäki maglumatlar gaty az. Şonuň üçin hem başga dillere goşulýar. Başga dillerden çeşme gözleýärler. Bilýänler, başga dil bilmeýänlerem diňe bar bolan maglumatlardan peýdalanjak bolýarlar. Olaram az we hili örän pes, gaty köpüsiniň hili pes. Şoň üçin hem ýaňky internetde edil şu gün ýaşlaryň peýdalanyp biljek çeşmeleri we türkmen dilinde e, çeşmeleri gaty az. Mhm, mhm. Gaty gowy bellediň. Indi şu döwür bizde türkmençe gürleýän türkmenistanlaryň sosial mediasy bar. bir ýerde jemlenýärler hem rusça gürleýän türkmenistanlylaryň sosial mediasy bar we türkçe gürleýän türkmenistanlylaryň sosial mediasy bar diýsek bolarmyka diýende iňlisçe gürleýän türkmenistanlylaryň toparlaram barda şuňa goşsak. Indi şu üçüsinde hem pikir dürlüligi az edýär. Bu meň synym. bu resmi hasabatda üçüsinde-de meň synyma görä pikir dürlüligi az. Ýöne ine türkmençe gowy gürleýänleriň arasynda olar türkmençe gowy gürleýändirler, gowy ýazyp bilýärler, dogry ýazyp bilýärler-de, indi gowy diýýänim men gowy diýmegi gaty halamok. Dogry gürleýärler-de grammatiki taýdan. Ýöne ruhy taýdan, global taýdan birhili garyplaşan aň-düşünjeler beýan edilýär. Ýöne nä başga dillerde gürleýän türkmenistanlylara seretsek-de, meselem, rusça, türkçe diýdi, iňlisçe, düşünjesi ýokary bolýar-da. Ýöne olar näme üçindir-de, dürli sebäplere görä, şu öz dillerinde pikirlerini beýan etmäni kyn görýärler, pikirlerini başga dillerde beýan edýärler. A sen nähili tapawutlyklar görýäň? öz dilindäki çeşmeleriň azlygy we şony okap, şondan peýdalanyp bilmeýändigini aňladýar. Meselem, ors dilini bilýän ulanyjylar ors dilinde gürleýän okyjylaryňyzyň şeýle bolmagynyň sebäbi şu gozgaýan temalaryňda ors dilindäki kulturanyň oturandygy, ýaňky sözleriň baýlygy, şol dilde şol meseleleriň has köp gozgalýandygy üçin pikir alyşmak aňsat bolýar. Ýöne Siziň şu gozgaýan temalaryňyz türkmen dilinde açyk görnüşde edil siziňki ýaly gozgalanok. Şoň üçin bir wagt alar diýip pikir etýän. Birazajyk öwrenişdirmeli, adamlar şu temalary, açylýan gürrüňleri arkaýyn gürleşip bilýän derejesine ýetýänçä birazajyk wagt gerek diýip pikir etýän. Şol ikisiniň sebäbi şol, beýleki dillerdäki diskussiýa edilýän temalaryň öňdenem edilip gelinýändigini, açyk edilýändigini aňladýar. Aslynda diliň ýene-dem adamlaň e, diliň baýlygy, ýaňky öz öz düşünjesini aslynda şu dil bilen alýar. Eger rus dilini bilýän bolsa, rus dilinde şoňa meňzeş e, makallalar şu başga başga e, görnüşlerini okaýar. Ýöne türkmen dilinde şony okamaýandygy üçin olar üçin täze zat we şony e, siňdirmek birazcık kyn düşýär. Şoň üçin hem arasyndaky tapawut şo diýip pikir etýän men. Mhm. Indi şu türkmenistanly ýaşlar öz jemgyýeti barada rus, türk we ýa iňlis dillerinde pikir ýöretmeklerine nähili garaýarsyň? Meselem, sosial mediada özlerini dil polisiýa ýaly alyp barýanlar bar ýaşlaryň arasyna. Meselem, zorluk bilen rusça gürleýän türkmenleri türkmençe gürletjek bolýar ýa-da türkçe gürleýän ýaşlary türkmençe gürletjek bolýar. Sen nähili garaýarsyň şu meselä? islän islän dilinde ýazar, islän dilinde dem e, pikirini paýlaşyp bilmeli diýip pikir edýän. Ony hiç hili bir bökdençlik bolmaly däl o tarapyndan. Ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Öz ene dilini gowy bilýän adamlar başga dillerem has aňsatlyk bilen öwrenýärler. Çalt ysnyşyp bilýärler şo diller bilen. Kämahal şeýle çykyşlar bolýar-da, türkmen diline ölüm howpy abanýar-da, ýitmek howpy abanýar diýip çykyş edýänler bar. Ne, a, Andres Kornaý, lingwist, Sanly diliň ölümi, Digital Language Death, atly ylmy makalasynda şeýle belleýär, Häzirki döwürde ulanylýan dilleriň togsan bäş prosenti hiç haçan internetde ýol almaz diýip çaklaýar. Indi şu seň pikiriňçe türkmen dilinde şol togsan bäş prosendiň içine girmek howpy abanýamy? Ýa bu gaty çişirilenmi? Şeýle çykyşlar bilen edýän türkmenistanlylaryň pikirleri çişirilenmi ýa hakykata laýykmy? Şeýle bir maglumat bar. E, W3 Text diýip guramanyň berýän maglumaty bar. Ony Wikipediýada tap bolýar. Şu wagtky döwürde internetdäki çeşmeleriň 60 we 60 ýarym prosendi iňlis dilinde. 8 ýarym prosendi ors dilinde we 4 prosende ýakynam ispan diline, ýene 4 prosent türk diline we şoňa meňzeş şeýle dowam etýär. Arada ullakan bir e, boşluk bar, ýa meselem birinji iňlis dili bolsa, ikinji rus dili, ýöne ikisiniň arasynda 50 prosentden gowrak tapawut bar. Şu sanawa görä hem 0,10 prosentden ýokarda bolan 36 sany dil bar dünýäde. 0,10 prosentden ýokarda 36 sany dil bar we türkmen dili bolsa beýleki galan bilemok dünýäde näçe ýüz sany e, dilleriň bardygyny, ýöne şol türkmen dilem e, şo 0,1%-iň hem aşakdaky hatarda. Şul maglumata seredip hem aslynda haýsy diliň ösjegini, haýsy diliň galjagyny, nähilläp boljagyny çaklap bolar. Ýöne şu seň pikiriňçe şul howp abanýamy ýa şeýle howp ýokmy? Indi şu wagt bizde indi hiç hili resmi maglumat ýa-da dile degişli barlaglar, lingwistleriň barlaglary biz şu zatlaryň ýok ýerinde iş alyp barjak bolýas, çaklamalara esaslanyp. Indi şu çaklamalara esaslansak, seň pikiriňçe şu howp abanýamy ýa abananok türkmen diline? Türkmen diline howp abanýar. Sebäbi şu wagt türkmen diline çeşme döredýän, internetde ýazýan bir iki eliň barmagyny geçýän däldir. Aktiw görnüşde zat paýlaşýan türkmen dilinde bu gaty az. Şoň üçin hem eger doly üstünde işlenilmese, ýitme howpy abanýar internet ulgamynda. Onlaýn medeniýetimiziň üstünde durup geçdik, indi gel kitaplara geçeli. Ýuneskonyň barlaglaryna görä, bir ýurtda her ýylda çap edilýän kitaplaryň sany ol ýurduň durmuş, bilim we özüni tanaýyş derejesini görkezýär. Türkmenistanda bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda dört ýüz elli kitap çap edilipdir. Bu maglumat internetde açyk dur. Indi şu wagt Türkmenistanda resmi maglumatlara görä, ýurtda üç ýüze golaý kitap çap edilýär diýip, resmi maglumatlarda şeýle sany tapyp bolýar. Meň soragym şu, ine, Kataloniýa Ispaniýanyň bir regiony. Kataloniýanyň ýedi million gorag ilaty bar. Olaryň öz aýratyn katalan dilleri bar. Indi şu iki müň on bäşinji ýylda Kataloniýada on iki müň sany dürli kitaplar neşir edilipdir katalan dilinde. ilat boýunça Türkmenistana golaýrak, aýdy şuny ýaly, ýedi milliona gowrak ilaty bar. Iki müň on bäşinji ýylda on iki müň sany dürli kitaplary neşir edipdirler, öz dillerini saklamak üçin. Ol ispan dilinden gaty tapawutly dil. Indi şu seniň pikiriňçe, ýurdumyzda ýylda örän az sanly kitabyň çap edilmegi näme barada habar berýär? Esasy zat, indiki ähli zady alyp bolmaz, şu esasy zat näme barada habar berýär? Şu wagt resmi görnüşde kitap dükany açmak birazjyk kyn. Döwlete degişli bolmaýan kitap dükanlary bar elbetde, ýöne olaram köplenç kanselýar harytlary, zat diýip, şoňa meňzeş e, neme bilen rugsat alyp açýarlar. Birazjyk şu tarapdan çäklendirmeler bar. Beýleki tarapdan bolsa halkyň kitaba bolan talabynyň bolmazlygy. Ýani iki tarabam alsa bolýar. E, näme diýilýär? Şu wagtky dünýäde hemme zat arz talap meselesi, biznes meselesi içine girýär. Şoň üçin hem kitaplaryň köp çap edilmegi muňa peýda getirermi? Ýa halk alarmy? E, o tarapam bolýar şu meselede. Metwod.go.tm saýty bar, şu taýda kitap dükany şol, şo kitap dükany internetden onlaýn kitaplary satýar we şo ýerde meň çaklamama görä, indi täze kitaplary goýýandyrlar diýip pikir etýän-de, indi şu wagt stokda bolan, täze çap edilen, täzeräk çap edilen kitaplary e, şo taý goýandyr çaklaýan. Şoň üçin hem şo ýerdäki kitaplaryň sanyny çykardym. umumy çaga edebiýatyna degişli dört sany kitap bar, şo taýda satylýan. Çeper edebiýata degişli ýigrimi dört kitap bar, syýasy kitaplaryň sany kyrk ýedi, sazçylyga degişli dört kitap bar, taryh kitaplary alty sany we ylmy kitaplar on sany, olam Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň on tomlugy bar. Indi şu jemi 95 sany kitap satylýar. Ýaňky bularyň arasynda öň kitaby täze neşir edenler hem bar. Meselem, e, klassikalar, Kerim Ganipesiň kitaby, Guran Ezizowyň ýa Magtymgulyň e, kitaplaryndan hem e, neşir edilenler bar. Halkyň okuw, okuma ýazuw okuw okama kulturasyna da baglymyka diýýän ýenedem e, şu zatlar okamak isleýän adam üçin ýenedem tapyp bolýar. Ýöne elbetde 90 ýaş san kitap bar we bu örän örän çäkli beýleki ýurtlara garaňda. Sen diýjek bolýanyň mümkin isleg azdyr, talabam ýokda. Islegi nädip döredip bolarda? Nä ýylda ýüzlerçe kitap çykýada, dürli dillerde, dünýäde. Olaryň aralarynda bestsellerler bolýar, aýda, ýylda olary analiz edýärler. Şol kitaplar türkmen diline geçirilse, ýetginjeklere, ýaşlara ýetirilip dursa, meň pikirimçe, gaty gowy başlangyç bolarmyka diýen. Ine, käbir ýaşlaryň topary diýýärler, Ýok, ine, biz garaşmaly, özümizden şeýle şahyrlar, ýazyjylar çykýança. Näme üçin biz garaşyp durmaly? Sebäbi terjime medeniýetini dikeldip bilsek, şol ýazylan klassiklary, meselem, Şekspiri türkmençe okap bolsa ýa-da başga ýurduň klassiklaryny, orslaň klassiklaryny türkmen dilinde okap bilsek, meň pikirimçe, gaty gowy başlangyç bolarmyka diýýän. Hawa, aslynda onuň öz içimizden döräp garaşmak gaty manysyz, taryhda-da onuň ýaly zat bolmadyk, sebäbi şu wagt Türkmenistandaky öňki SSR döwründe-de, ondan öňem şo çykarylan kitaplaryňam hemmesiniň ýazyjylary diýen ýaly ikinji we üçünji dilleri bilen we şo dillerdäki kitaplary okap, şolardan täsirlenip we bize-de şolaryň esasynda kitaplary goýup gidende, meselem, ine, ýaňky şahyrlarymyz bar, Kerimguly Annapesow, Ondan ýene öňki Magtymguly, men Magtymgulam pars dilini suwara bilen Kerimullah Nepes e, we olaryň neslindäki beýleki egindeşlerim ors dilindäki kitaplary okap, şolardan täsirlenip, şolaryň pikirleri bilen bize berlen aslynda terjime kulturasynyň döremegi, terjime edilmegi täze ýazyjylaryň, täze şahyrlaryň, täze kitaplaryň döremegi üçin ullakan bir ädim bolar diýip pikir edýän. Muň birinji ädimlerini şu wagt edýärler. Näçe ýyldan bäri men özümem yzarlap gelýän. Dünýä edebiýaty diýip žurnal bar. Şo ýerde terjimeler paýlaşylýar. Terjimeler birnäçe dünýä klassyky e, edebiýatyndan terjimeler edilip şo ýerde e, çykýar. Gaty gowy terjimeler hem arasynda. Ýöne ol elbetde ýetenok. Hasam kitap görnüşinde-de çykarylsa, ýaşlar köp gyzyklanar diýip pikir edýän. Sebäbi özümem şu Türkmenistanda wagtym Türkiýeden getirýärdim kitaplarymy köpsüni, Türkiýeden ýa Amerikadan sargap getirtýärdim. Öz içinde şu taýda okamak isleýän kitaplarymyň Kejis diýen ýaly ýokdy. Şoň üçin şu ýerde kitap dükanlary ýene ýaňky gelýärdi. Bir tarapy hem ýaňky kitap dükanlarynyň açylmagy ýaşlaryň hem şoňa bolan ünsüniň köpelmegine getirer diýip pikir etdim. Türkiýäni belläp geçdiňde, hakykatdan hem ine Stambula baramda kitap dükanyny elmydama türkçe gürlemeýän bolsam hem baryp gaýdýan-a. Aňyrda diňe türk dilinde satylanok kitaplar, Stambulda iňlis dilindäki kitaplaram satylýar. Ýöne şo taýy baraňda hakykatdanam bir hili kemsinip çykýan-da, sebäbi türk dilinde Marksyň kitaplaryny okap bolýar-da, Freýdiň kitaplaryny okap bolýar. O bir şeýle ajaýyp ruhlandyryjy ýagdaý. Ýöne çykaňda sorag döreýär, näme üçin şu kitaplar, eýýäm haçan ýazylan kitaplar türkmen diline elýeterli däl? Aňsat şular okap bolanok. Azat maňa aýt seniň synyňa görä Türkmenistan ýaşlary internede näme maksat bilen girýäler. Iki üç iri maksatlaryny uly maksatlaryny şony belläp geçsen. Her kim söýgüsini gözleýä, her kim söýüşmek üçin girýär. Söýgi gatnaşyklar. Hawa, esasy şu wagtky ulanýan sosial ulgamlara imo, iň köp ulanýany Instagram, YouTube we Twitter. Meň pikirimçe häzirlikçe biznes üçin girýänler emma esasy ýöne sosialize etmek üçin. Aragatnaşyk, bilim, informasiýa almak medeniýeti pesde dur indi. Edil ol habarlar, habarlar okamak. Meselem, ýurduňa, dünýä degişli habarlar okamak üçin gaty az girýärler. Ha, olar olar gaty az girýär, ýöne esasy şu hersiniň öz aýratyn nemesi bar. Imo ulanýanlaryň köpüsi biznes üçin öz içindäki aratnaşyk saklamak üçin esasy şu ulanýarlar we daşary ýurtdaky ýakynlar bilen habarlaşmak üçin esasy şu imo ulanýarlar. E, Instagramda bolsa reklama üçin, biznes üçin, onsoň öz halaýan bagşylarynyň yzarlamak üçin ulanýarlar. Düşnükli. Indi sen şu Google türkmen dilini iki müň ýigriminji ýylyň fewral aýynda, bir ýyl bolýar, türkmen dilini Google terjimeçe, Google Translate-a goşdy. Indi bir ýyly geçdi, üýtgän zat barmy? Şu türkmen diliniň Google terjimeçe goşulmagy bilen nämeler bolup geçdi ýa täsiri ýokmy? O barada mümkin giňden ýaýradylmady. maglumatlar habar beriş serişdelerinde ýa-da men bilýänine sen paýlaşdyň saglyk biz paýlaşdyk ýöne kiçiräk toparlar paýlaşdy indi ýöne seň görýän zatlaryňa görä nähili ýagdaýlar? Google-yň özüniň bir ullakan goşandy ýok, sebäbi ol türkmen dilini bilenok. Şoň üçin hem esasy zat bu ýerde AI işleýär, ýaňky türkmençe aýdaňda emeli zehin diýilýärmi. şol işleýär we ulanyjylardan, ýaňky jemgyýetçilik toparlaryndan, agzalaryň özünden gelýän terjimeleri ulanyp, şolaryň üsti bilen terjimäni çykarýar. Şonuň üçin aslynda çykarylandan soňam, indi eýdip-beýdip çykaryldy, çykardymy edildi, ulanyp başladyk, eýýäm bir ýyldan bäri ulanýarys we özüni ýenedem öz-özüni özgertmäge dowam etýär aslynda. Ýaňky şu wagt meselem men özüm käwagt ulanan wagtym girýän, terjime etýän köplenç manysyz terjimeler etýär. Yani bir sözlem ýazýan hiç hili many berenok, ýöne şonda Özüm soň gözläp şonuň terjimesini dogry usulyny tapýan özüm ýazýan şoňa. Şahsy ulanyjy bolup sen öz goşandyňy goşup bilýäň. Hawa şahsy ulanyjy hökmünde dogry terjimäni tapamdan soň özüm şoňa teklip etýän şo ýerden. Onsoň olam birnäçe adam etmeli şony ýüzlerçe belki müňlerçe adam şeýdip dowamly şony etmeli we şeýdip özgerip gitmeli. Onam näçe adam etýä, näçe adam şo görnüşde ulanýa, ony doly bilmek kyn. Ýöne öňküden has özgerendir diýip pikir etýän, ýöne elbetde ösüşi gaty haýal ösýändigi. Hökman şul işler geçirilmeli, ählimiziň roly bar diýjek bolýasa. Hawa aslynda, jaňky ýaly Google-yň köp serwisleri mut berýär, meselem Google terjime mut ulanýas hemmämiz. Elbetde Google-yň mundan öz peýdasy bar, ol aýratyn bir gürrüň, ýöne meniň goşan terjimämi, meniň goşan goşandymy başga biri mugt ulanýar. Şoň üçinem aslynda oňam öz bahasy bolmaly, moral taýdan, etika taýdanam. Senem şahs hökmünde özüň şoňa goşandyňy Sag bol seniň aýtýanyň diýen ýaly edip senem goşandyňy goşýaň. Her kim öz goşandyny şeýdip goşsa aslynda şeýdip ulalyp dowam etýär. Meselem şu Azat Wikipediýanyň hasabatyna görä ol ýerde türkmen dilinde alty müňe golaý makala bar. Indi täjik diline deňeşdirsek, täjik dilindäki makalalaryň sany bir ýüz üç müň makala bar. Meň düşünişime görä, bu Wikipediýanyň üstünde döwlet derejesinde işlenilýän programmalar bolmaly. Itergi berýän-ä. Ony bir şahsy bir adam ýa iki adam ýa topar edip biljek, güýji ýetmejek zat-da. Näme üçin men diýende, meselem, Gazagystanda ýörite Wikipediýa fondy bar. Ony gazaklar özleri başlady. Gazak ýaş adamlary i şolar gaty itergi berdi. Näçe ýylyň içinde gazakça uniwersitetleriň üsti bilen, meselem, uniwersitetde okaýan talyplara ýumuş berip, ýa öz işlerini ýazanlarynda öz ugurlaryndan, himik bolsa himik, Medisinany öwrenýän lukmanlar, ýaş lukmanlar şeýdip makala ýazyp girizdiler-de. Indi ýaňjyna, ýaňy-ýakynda gyrgyzlar medisina terminlerini gyrgyz diline Wikipediýa goşdular. Ýa şeýdip goşup durýarlar. Şuňa uly, uly-uly inisiatiwalar bolýar. Mümkin şol geçirilenok bizde şeýle işler geçilmeýän üçin meň pikirimçe şeýle az. Hawa, aslynda menem şul statistikasyna seretdim. Gaty gülkünç diýen ýalymy, gynandyryjy diýen ýalymy, tragiki ýagdaýda durşuga sebäbi ýaňky makala sany 5878 edil şu günki gündäki makala sany we ýene bir zat administrator ýekeje administrator bar hasabandan ulanyjylaram ýigrimi bir müň töwerek ulanyjysy bar ýöne aktiw işjeň gatnaşýan ulanyjylaram elli bir sany Ine häzirlikçe ýagdaýymyz şu ýagdaýda Wikipediýada. Ony ösdürmek üçin şahslar özleri wolontýor hökmünde dem girmeli ýa-da ýaňky ýaly programmalary açmaly. Döwlet tarapyndan ýa başga jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hem şeýle programmalary açyp, her kim öz ugrundan, ine siz meselem saglyk ugrundan bolsa, siz şeýle bir programma açyp, saglyga degişli terminleri türkmen diline şo taýy goýmaga bir programma açsaňyz ýa ýene başga ugurlarda e, şeýle işler edýänler hem her kim öz ugrundan şeýle goşsa aslynda şeýdip özgermeli pikir edýänler. Men şu statistikany şöyle seredemde Wikipedia şu dillerin sanawyny böleklere bölüpdir de. Meselem 1 milyondan köp makalasy bolan e, diller, onsoň 100 müňden köp, 10 müňden köp, müňden köp diýip şöyle böleklere bölüpdir.

bildim-de. Indi diňe üç sanjak dil men bilýän, ha şeýle bir dil bar ekeni. Beýlekileriň hijisini bilemok, şeýle diliň bardygyny hem bilemokdym. E, Olam biri türkmen dili, galan ikisem bir ýerden eşden dillem. Yani şeýle ady ýitip barýan dilleriň arasynda şu wagt biziň sanawymyz dur we bu gaty gynandyryjy ýagdaý. Türkmen interneti, türkmen dilinde iş alyp barýan, türkmen dilinde gürleýän, pikirini paýlaşýan internetiň bölegi. Seni mähir bilen gurşap alýan ýermi? Meni kanagatlandyrýar diýsem boljak. Men gaty köp zatlar öwrendim. Ýani gaty köp zatlar e, şu internetden öwrendim. Hazam türkmen jemgyýetini, türkmen onlaýn jemgyýetini, ýani interneti ulanýan türkmenleriň arasynda olar tanamak, şolar bilen e, birnäçe dostlar edindim, hakyky dostlar edindim, tanşlar edindim, e, pikir alyşmalar Bolly. Men üçin mähir bilen gurşap alýar diýsem bolýar. Troll ýok. Äni özüm hem troll bolam soňky. Trolly trollap bilenoklar. Ýöne diýjek bolýanym, syn etseň gaty kän bir başga ýurtlardan tapawutly trendler ýokmyka diýýän-ä. Meselem, arsyz troller ýa-da hapa sögmek, meselem, şahsyýetiňe, mertebäňi peseldiji, kemsidiji zatlar bilen çykyş edýärler-de. Olar hemme hemme ýerde-de bar, ors internetinde-de, iňlis internetinde-de. Ýöne şul mähir bilen gurşap alýan ýerler gaty az. Şoň üçin biz şony birazajyk köpeltjek bolsak-da, şony maksat edinsek, Meň pikirimçe gowy bolarmyka diýen ony mähir bilen gurşap diýinim hemme kişi bir agyzdan bir pikiri gollaýan dälde köp dürlük ýöne hormat bilen çemeleşilýände seň bilen bir adam ylalaşmasada sen hökman şoňa medeniýetli hormata esaslandan jogap bermekde. Sebäbi gaty kän psihiki zulum bolýa internetde. O-da ýeke türkmen internetine mahsus däl. Ol ähli ýurduň ähli ýerde-de bar. Ýöne şo barada bizde gürrüňi edilenok. Edil meň şu meselede ulanýan taktikam şeýle. Ýaňky ýaly şahsyýete ýetýän, ýa meň üçin diňe maňa-da däl, ýani başga biriniň E, trollaýan ýa erbet şahsyýetine ýetýän paýyş sözler ulanýanlary ýa bloklaýan ýa-da köplenç bloklamakda aýyrýan listimden şony görmez ýaly etýän ýa mute diýilýän ýap ýapýan nemesini şoň ýazan zatlary maňa gelmez ýaly etýän sebäbi başga birine eden erte ýurun maňa da etmegi mümkin başga birine de etmegi mümkin şoň üçin Internedem aslynda biziň bir dünýämiziň bir bölegi. Her köçeden geçene, aý meň dostum diýip e, gatnaşyp ýöreňok-da, şeýle gündelik durmuşda-da. O ýerde-de şeýle şeýle pikir ýöretýän-de. E, şoň üçin gaty saýlaýan kimleri yzarlamaly, kimleri yzarlamaly däl. kimleri ýakynda saklamaly, kimleri uzakda saklamaly, şu zatlary hakyky durmuşdaky ýaly edip e, saýharlaýan meň üçin gaty gowy ullakan peýdasy bar. Kimleri ýazyp alyň. Awa. Sebäbi sosial gomy seredeňde-de başga da aýdyljak, ýazyljak, paýlaşyljak, etmeli işler köp o ýerde we olar ýaly 3 sany, 5 sany trollar üçin kelläňi agardyp energiýaňy sarp edeniňden olary şu aýranyň gowy. Aradan. Psihikaňy goramak üçin psihiki sagdynlyk. Awa. Indi men iki sany ýagdaý bar. Şoňa anyk maňa reaksiýaňy ber. Şeýle ýagdaý. Ine sen azat pikiriňi Twitterda ýazdyň bir tema boýunça. Aşagynda okyjy, seni yzarlaýjy öz pikirini ýazýar. Şeý diýýär, Sen Azat şu ýerde şeýle söz sözde şeýle ýalňyş goýberipsiň. Şeýle harp goýberipsiň. Şeýle şiwede ýazmaly. Bu dogry däl ekeni. Şeý diýip kommentariýa goýanlara sen nähili jogap berýäň? Manysyz bir kommentariýa görsem ýa

okaýandygyňy aňlatýar. Eger seň biri şo ýalňyşyňy düzetýän bolsa we şony aslynda bilýän bolsa, diýmek, ol adam mym şo dili gowy bilýär diýmek bolýar. Şoň üçin olara edil sowatsyz diýmek kyn, edil ony gönümel ony diýip bolanok. Ýöne şo pikir boýunça pikiri ýokdur ýa-da şo pikiriňe garşydyr şol. Onam gönümel açyk aýdyp bilenok. Ony başga usullar bilen özüni e, şeýdip saňa garşy jogap bermek isleýänini üçin şeýle bolmagy mümkin. Açan temadan bimaza bolýar. Ya belki öz ahlak dünýäsine ya düşünjesine ya ters gelýändigini e, görýär. Ýöne gönümelem aý maňa ters gelýär zat diýip gönümel aýdyp bilenokda. Başga usullar bilen, şeýle usullar bilen e, seni trollamak isleýär diýip pikir etýän. Bu gaty kän bolýar şeýle ýagdaýlar. Saglykda. Indi ýene bir ýagdaý. Indi seret şu adat şu türkmençe öwrenmek isleýän, rus dilinde gürleýän ýaşlar bar. Özleri türkmen, ýöne rus mekdebini gutaran, rus dilinde bilim alan gaty kän ýaşlar bar Türkmenistanda. Indi olar şeý diýýär, Men öwrenjek, Azat, men türkmen dilini öwrenjek, türkmençämi kämilleşdirjek bolýan, ýöne utanýan. Üstümden gülýänler bar, aksendimiň üstünden gülýänler bar. Şolar utanmalymy? Birinji bilen-ä ýaňky bilmeli zatlaryň biri, ýaňky hiç kim hem doly türkmen dilini dogry ýazyp hem bilenok, dogry gürläp hem bilenok. Häzirem ine biz şu wagt tehniki tarapdan hem dili şu wagt gepläp oturyşymyzy hem analiz etseň, ýüzlerçe ýalňyş çykmagy mümkin. Oň üçin bir çekiner ýaly, utanar ýaly zat ýok. Ýene bir zadam, ýaňky ýyllar, näçe ýyllap şu işiň filologiýada, ýaňky dil biliminde işläp ýören adamlaram bir-birine jaň edip, bir-biri bilen habarlaşyp, e, şu sözi nähili ýazmaly, şu sözlemi nähili almaly, dowamly şeýdip gelýärler. Şoň üçin muň çägi ýok-da, häzir dogry ýazmak we türkmen diline dogry gürlemek diýen zadyň çägi nirde birinji bilen şony bilmeli şoň üçin hem çekinmän ýazjak bolup ulanybermeli ýazmak üçin hem e, käbir resurslary ulanyp bolýar özüm hem dowamly ulanýanym ene dilim komma meselem ýa ýazuw komma e, şo ýerde dem e, dogry ýazmagy näme söz bar söz ýazýan sözüň dogrymy ýalňyşdygyny barlap bolýar E, hatda ene dilim komda e, nemeler hem bar. Ýaňky türkmen dili sapaklar hem bar. Ýaňky şo ýerde e, grammatikany düşündirýän gysgajyk gysgajyk we düşünikli edip düşündirýän nemeler hem bar. Şolary ulanyp dogry ýazmaga çalyşyp bolýar. Ol köp wagt alanok aslynda. Birnäçe aý eger internetde E, aktiw ulanjak bolsaň, aktiw boljak bolsaň, e, birnäçe aýyň dowamynda eger şolary ulanyp e, ýazmaga dowam ediberseň, e, belli bir wagtdan soň eýýäm awtomat özüňem şoňa öwrenişýäň we e, dogry ýazmaga geçip bolýar. Hawa, endik bolup gidýär-de. Sen şu rusça gürleýän türkmenlere gowy maslahat berdiň, ruhlandyryjy maslahat berdiň-de. Indi şu iň soňky soragym bar, gaty güýçli sorag, iň soňky jemleýji soragym bar. Iki müň ýigrimi ikinji ýyl. iki müň ýigrimi ikinji ýyl. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy seni konsultant, maslahatçy edip işe çagyrdy. Olar saňa şeýle sowal bilen ýüzlendiler, Azat şu türkmen dilinde okamagy, ýazmagy ýaşlaň arasynda bet etmek üçin nähili işler geçirilmeli? Ine, saglygy kän okaýar, ýöne ýazanoklar. Sebäbi bizde ýazmak medeniýeti ösmedik bizde oral tradition da türkmenistanda türkmen medeniýeti ony men oň üçin lingwist bolmaly däl gaty kän zat ýazylmadyk dilden dile geçýän dilden dile beýan edilýän nesilden nesile dil bilen indi şony ýazmak ştadi ikisem bar şuny okamak diňe kitap okamak däl ýazmagam ýazmak medeniýeti indi biraz birazajyk bir üýtgeşik Gowy zatlar, trendler bar, ýazýarlar pikirlerini adamlar. Öň diýýärdiler näme etjek şu wagt pikirim ýazyp kime gerek şo zatlar, indi şu soraglar aýrylýar az biraz. Indi sen şu sen maňa men men ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň başlygy. Maňa iki sany maslahatyňy ber. Birinji meň kelläme gelen zatlar bar. Ýaňky okamak we okan zadyňy paýlaşmagyň jemgyýetde we şahsy kämillige ýetirjek täsirleri hakynda e, gürrüňler açylyp durmaly dowamly. Şuny bir zadam bardyr, okasaň gowy zatdyr, şu okamagam bolýandyr diýip, şonam e, ýatladyp diller kämilleşmek üçin e, peýdaly zatlary paýlaşyp durmaly. Onsoň e, ýene bir zat bar-da, ýene adam birnäçe görnüşde öwrenip bilýär-de öwrenmek üçin. Okap öwrenmek, diňläp öwrenip bilýär, käwagt käbirler görüp öwrenip bilýär wideolar arkaly. Aslynda şu üçüsiniň taryhlary bar. Meselem, ýazuw diýen zady ýüzläp asyrlap tejribe bar. Ýazuw kulturasynda. Birinji ses ýazgysy bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedinji ýyl, ýüz ýüz elli ýyllyk taryhy bar. Wideoň taryhy hem edil şol sesiň taryhy ýaly, bir müň sekiz ýüz segsen sekizinji ýylda tapylýar-da. Indi diýjek bolýanym, biz bir zat özümize bir zat gerek bolsa, bir özümiz üçin bir telefon aljak bolsak ýa bir zat etjek bolsak, eý, iň soňky tehnologiýany ulanaly, iň gowusyny alaly diýýäs-de. Öz şahsy kämilligimiz üçin hem iň güýçli we ösen bir zady ulanmaly. Ol hem ýazuw kulturasyny ulanmak, şu ýyllap, asyrlap tejribäni ulanyp özümizi kämilleşdirip bilýäs. Indi ýaňky şu ýazuw kulturany ulanyp ýaşlaryň arasynda nähili wideolarda gyzykly zatlar, gyzykly animasiýalar täze döwürde çykarylýan bolsa, blog ýazýan halk üçin gyzykly edip ýazjak bolmaly. Halkyň diline ýakyn, has gyzyklanyp okar ýaly edip ýazylsa, aslynda ýaşlaram okaram, şoň bilen gyzyklanarm. Ýöne häzirki ýagdaýda halkyň ulanýan dilinden uzak bir dil ulanylýar, has agyr diller ulanýar. Olaň hem öz ýerleri bar. Ýöne gyzykly bolsa her kim hem okaram, paýlaşaram diýip pikir etdim. Durmuşy işleň, durmuşy edebiýatyň, durmuşy. Hawa, satira usuly paýlaşyp bolýar. Hasam halkyň gyzyklanma döredýän temalaryny. Dünýäň aslynda hemme ýerinde-de şonuň ýaly satira ullakan gyzyklanma bar we ýazuw bilen satirany birleşdirip, has gyzykly etseň, şeýdip ösdürip bolýar. Düşnükli, gaty gowy. Gürrüňdeşligimizi tamamlamaga wagt geldi, Azat. Gatnaşyp, gymmatly we peýdaly pikirleriňi paýlaşanyň üçin köp sag bol. Minnetdar. Köp çagyryňyz üçin köp sag boluň. Minnetdar. Gadyrly diňleýji, bu tema barada pikir-garaýyşlaryň bar bolsa bize Instagramdan pikirleriňi ýolla. Podkastymyzyň epizodlaryny Saglygyň Instagramda we Ýutubdaky hasaplarynda diňläp bilersiň. Indiki söhbetdeşliklerimizi diňlemek üçin yzarlama düwmesini basmagy unutma. Biz seniň diňlemegiň, konstruktiw äheňde pikirlenmegiň, aladalanmagyň we teswirleriň bu meseleleriň çözgüdini ýakynlaşdyryp bilmek güýjüniň bardygyna ynanýarys. Biz jemgyýetimizde dürli ugurda iş alyp barýan lukmanlar, mugallymlar, psiholog, sosiolog hünärmenleri gürrüňdeşlige çagyrýas. Eger sen konstruktiw äheňde öz tejribäňi, synlaryňy, pikirleriňi paýlaşasyň gelse, onda hökman biz bilen habarlaş. Sagaman galyň, saglykda görşeli!